Koma yoti ci dong kare man me Kwarisima ni tye ka roc aroc mo atye ka puke mere calo dyel oro aa mot lega gin mo mo keken ma tene pek pe bene amyero cwinya kare ni kare me ngo? Me timo kica kare me timo kica. Ebedo me ka mako dano jo okene tye kilo ma giwiye i jony nono. Wapoyo wa jwi adada. Poyo. Obol Justin Simple man mene e nying ma dano mapol gingeyo kwede but en oweng kom nyi. Nyi adek-ki ko ducu tye nying ma dong. Why? A simple man as sharing affidavits ci amedo wa i kom nya. So i waraga kwan nako weng obol Justin simple man eni weng ya. Simple man onongo bino nining pien simple man aneno calo imedo ameda. Ah Gici tye jami mukene pe ibedo ka penyo madwong pien simple man an adongo nati kic. Ci i kwona me tyeno-ni, an ading ba, ci lapwony mo otero duta maber ma in pe inen calo ingeyo can ni, Dano kica omyero obed dano ma vonne, dano ma mwol. Ci owacca ki leb munu wai, Simplicity opens. An dong ka adongo, myero abed simple man. Acoyo dok i nge buka dok i jwata aye bene. Pingo icoyo ni simple man? Lapwony wi po? Ya. Lapwony wer mo ma onongo wiye bene pe mege tutwal pien gire ka tye ka pwonyo wer nyo tye i kilac. Obedo lapwony wena wa ki class teacher ma mega lapwony Ilda ma opwonyo bene i Kasubi eh. Um Gipsy wer an acako maro wer con ma atye i primary one i Christ the King Demonstration en en en i mission madit kenyu.

Tara ma mwa, lapii dano ma paco, Jone oringo tara bar je gang toni ni waco ni kabedo pe je Jone oringo lapii ci bul ikele ne. Ci lago bul ne olaro. A. Co. Wer ocakke mere o con ki cako grooming an con nongo bene pe angeyo ni abibedo lawer. Co. By ma o i primary three onongo school choir ma gicito i pyem Aron onongo dong atye ngat ma tuko goga i kingi, atye ngat ma wero i kingi. Oweko ni jami ma mega nyo wot ma mega me wer ocakke con twatwal ma pud atidi. Ma dong ao i praimari six, nongo dok atye laroo pi Seventh Adraka ka ma dong apennye iye Yunet. Aron onongo dong laco wer. Eeh ki bene en diro ne dano oneno con because myel calo orak ki bwola gini na atimo mere doko madi en aye oweko bene tyen wer Acholi pe tum ki iwiya ni pien acako mere doko con wa ki jwato orak i kin gang aah i yo nge acako coyo wer cut umm surprisingly Acoiwe ki schools mapol ikine Unifat ma litino Unifat wa ican gilwongo ni OB ento me lok ada abedo OB me wer aye ci dong ka icoyo dong myero ipwony ki bene pien onongo pud atidi. Pud atidi wiya po lapwony calo lapwony wi lobo umm one of the folk songs ma acoyo gi when I up to national theatre i national level pyem ma malo kunu dong goco maber ma onongo an amaro en aye xylophone. ngeyo. Ento gin ma abiko ni jo ma loya iye nok pien polle litino pa tiko keken i ngeyo maber ee kuto lure. Ajwato lure maber adada so ka iwinyo wera en ee Awobe mabeco tye pa tiko wa pa tiko wa oh yeah Myera maleng tye i gang tua olure ma tye iye ni meno ki kuto life. Akota akota an ega. Dong simple man. Weri me acel ma idonyo i studio macalo lawer obedo i mwaka mene? I mwaka alip aryo ki aryo, an janina nyo cafari me wer ma mega ocakke ki i Mega FM. An labongo mega Tito story me werna doko tek oko. An onongo abedo i mission akonyo kor Father Cosmas Diaco. Gin ma en onongo oora otyeno otyeno ki bene onongo wawoto i mega ka kwano Baibul Man en lok me missa i ceng i Sunday onongo kitimo recording so wan obino i ceng abicel otyeno weng i mega kany ka recording ka wiwu pe omwono mo ma kilwongo ni organization ma kilwongo ni Lakarabe and Funds Lakarabe obedo nya jo pa i co ci onongo omwono mo en aye omako cinge macalo cware dong gin onongo giculo litino kwan an abedo ka pwonyogi wer ci mono ni omina by then alip miya acel ki pyera abiro ka wa adony kede i studio no yubu nyig wer acel keken ci wiye moni mere dong pien miya miya pyera abiro bene kare eno no pe yot no be came so dong by then part of management me mega ono pudi amito grace tye iye grace amito producer ono tye okano kodi ema dong okano kodi ema eyo recording wer Wer ma romo aboro wer lega ki ka en, Rubana amini ngo, ayenyi Yesu itye kwene, aah, bed ki ye, Rwot Yesu twero, those songs wa recording ki mako ki i mega akany, ka dong ki mako ki i mega akanya ngo dong okonya ki keto ne i tape. Wange tep ma mega bene onongo kiyubo ki i mar kompiuta ka en i pepa en man ma kombedi wango coyo mere iye eni ni ka gigene ki printing cal wangolo ki liri ka waketo i nge tep eh kombedi nongo radio ma tiyo ki compact dong tek so ka ineno ah mwaka alip aryo ki aryo me o kombedi da ti ryemo mwaka me pyer aryo wiye acel-le i wer da cako tere woko en aye oweko i mwaka ni

I onyama kenyo, pot alira. En aye kare obedo wi kulu ni. In fact part en aye amaro lok. Pot alira keyo otwa ki ju i nero goro Julia i o i gang ke pa tiko wa pa tiko. In latin anga mo? Mamana kilwongo nyinge ni Juliana Ladwong. Actually balo nyingi wa Yulana. So Yulana Ladwong nya jo pa i co pa i lim. En aye mar uh, pa nega ki kome tye i agung. So jo pa Icoo ocakke en area me agung vu coro gi en ocakke en cero anak Omel ca. And lub pa Ilim madit dong gitye en i Omel. Omel oa ki i kom pa Icoo. Oweko aworo lub pa Icoo mada uh, me Wegi Laa. Um, mar madit ma min kwara bene oroma.

i awac pa tiko dit, pa tiko lac, pa tiko cake en ki pa tiko ca bino mako kede awac, omako kede wa dit taun kany, ento wek i ba adege ka ka eni-ni nongo itye bene area me pa tiko. An awot pa gea lapoti Pagea iye lac tye ki kakki mapatpat ma romo abic kulu. Ento an atye i Pagea, lapoti. Dong Pagea wan pe wapokke i kinwa wek onongo wan ducu acel. Woro anyee Okello Patrick omonna lyel-li. Oweko cawa kene kene ayoko tyenna wa woti Okello. Ka gin mo obino atir aye wot ici. Lawiny radio man mega fm. Wod jo pa tiko ni en. Wacito wanongo kwena ma cik me cato wil ka wadwogo cen man mega fm. An pe angeyo kodi lweny ango mukemo in, ento gin ma pire tek aye ni ye ni, ni ye ni. Lamera gwoka niye ni, pien gen pwod tye niye ni, ah, omera gwoka niye ni, pien gen pwod tye. Hi lawiny radio itye ka winyo you are star i mega FM ka rwate wa wan luwer ceng abic ducu nicako i cawa abic eni Piny mono ingeyo ka ma twero nongo iye kala maber, gilaji, ki tiles maber me giot ma mega? Sadolin Kala Center Gulu City dong tye ka geny ka cobo peko ni ducu. Joni ini keli sadolin i kala mapapat ma. Penyo jami matek ma rii dok kanyo alokaloka me piny ma bedo pi mwaki mapol ma te lokke ni weko ki gwoko cente ma itye kwede ni pi kare malac. Joni bene caro maraya me wang ot, tiles me di ot, kala ma papal dok nonge i wil ma yot. Nongi Andrea Olarot i Mahi Holdings i wil mapol gony cim i namba not abiro abiro abic angwen abicel abic not angwen acel. Satellite.

Angwen acel abicel not abicel not. East African seed, dul ma loyo aloya yubu kodi i kunya me Africa. Sample ads, Nya DJ Kapale onongo atiyo tic DJ nyom keken ento man dong ki MTN ayee tutwal dok atero tuti ne rwom ma lamal. Sample ads, Ya man, man dong atiyo tic arwom ma lamal i lobo Uganda calo tero keny, yub me keny, yub me gang tic, kacokke gang tic, kwero nino nywal, keto keny kini, yecu, wil, I lok ada, kwan cumi wek inen ka ce yen aye gugu pe Noa nongo peke kunu, pien dong nongo gipa pi mwaka alum kulu. Wutim matek, myero wutenu kwo matek, pi meno wabitero kodi wek iti tic mapol, kacelo pe wabicukke. MTN, MTN, tung me Uganda Communications Commission, aye.

history me wer ni bot dano for many years and I'm happy ni ituko the original wer ni, wer ni eni pe ki editing um abedo ki yom cwiny ni abijolo latin matitidi ento latin ni eno ni Okato ki dwe abicel ci pe okwo. Ki i ot yat pe dong adok gang. Cito atimo wer ni within two hours. Akoko matek i studio ci atimo lwod ma mega otumo bene ki i studio. Ma atyeko ci awaco pe i editing wer ni kwany kita tye kwede miya wek dong acit gang. ci dong aweko bene wer ni bene oket dong kit atye kene ni the song pe ki editing ci mere uncut kit enoni tyeko ne en aye kwanyo cwalo ne woko. Ento simple man pingo idonyo i music? Music is life wer ba wer tye ki jami o ducu imito yom cwiny tye iwer imito nipo tye iwer. Par ducu ti we, pwony ti we, lwod ti we, wer ki jami ducu, lok me pwonnye i kit me dongo lobo ti we. Dong wer twero gudo kwo pa dano i yo ma ti positive onyo negative depending on i coyo werne message ango ma ti iye. An bene pole jwi gin ma a lwodo loyo. I wer en ma in ituko-ni, en aye dok pat. Wukwanyo omega matidi, latin to laling macalo romo ni pe aneno wange. Oto me doko laling kumeno pe bene aloko kwede. Oweko an kombeddi ni specialization na i wer tye area maromo angwen. Lok me wer ma nyom ki keny. E eno ni, in ma itye ka winyo radio ki in ma ingeya aye iromo lok iye because dano mapol do opwonyo cura ki i kom wer ma wan ogoyo eh, Laber ni imito co mubedo nining nono an da en wek tamme wek ka ma kwiya dong cona ne keto mere i

Itic cwinya wu ki dyeceng pien amari ma tye we 99 percent. Acel ni dong gene me daa ma be mit ka i daa otimo kica okwakke ee odok en maro eno so percent acel ni.

i kit me tic cing aa dong ki kenyu pien that is an equivalent of A level dong yeah. aa dong ki i Daniel Comboni acito Makerere University ka kwano dak cik pe dok tic cing administrative Miti law olakke o. eyo Eh. so ma atimo administrative law no dong wiya moni me tela ni myero erre Eh. so awaci myero ange cik me office bed nining Eh. administrative law aywero atyeko maber acito acita i i public administration

Gin ayenyoni ma malo anongo laberna, Gin ayenyoni ma malo anongo rwom motna. Wek aywa manok, waciwa. Wer ma Aba omyero inen pal cwiny. Mon wun mon dong wun luyil ka pe giwaco ka pe giwaco ka ka pe giwaco en pen lok eno ni gikome bal wer ma an awero madwong ento an ka dok alue ruko matuti ci i kom lwagi wer ma an awero gi ni an akwanyo pat ma nonok aye ginamarana Part ma an amaro ene in aye pii mangic ma kweyo bal cwinya. Kigo ka itye alwoto ni ngat ma imaro ni rom ki pii mangic ma keto rwo ma tye i kwoni. Ni in aye daktar ot yat ma wang ita me amata na. Man pii lakweyo cwinya. Wang ita me amata na man pii lakweyo cwinya ba. amito waco ni alugi atye madii pe amito ni dok abo mukat kare ento abedo lok me mar bene layela lok me mar layela ayenyo bene ayenyo ayenyo ci aromo waco ni i kom bedo ni atye cetle ka inen pye inongo ngat ma wiye orwatte kwede pe bedo cetle.

Dok gicako ciro kare ma romo nyo kit ma mitte kwede dok bene ma kweyo komi i yo mara ma ce rwomme wi lobo weng dok moyo i Uganda. Tam i kom pii me Aquafina ma kiliyo maber ki diro wek otyeko rwoni dok bene omed moc cam ma mitte i komi. Tem kong tit Aquafina.

Secretariat Senior Secondary School omina contract me cono wer ni ma onongo gitye ka kwero seventy five years so ma atye ka coyo wer ni I remember ni the Catholic Church geno coyo werna because Blessing me cako werna anongo ki bot Archbishop Odama, An ka yub mapol tye i Eklezia Katolika gi lega me coyo wer. I was very happy ni Secretariat oyero ni wer mo ma omyero kiwer i caa me lega, obed tye ma kicoyo manyen ci kimiyo ai acoya. Meno gen madit ma aneno School Secretariat obedo kwede i koma. Layibi College ma gitye ka hosting

That was two thousand and six Cik-ki eni ni wuwek kong tyen awac lok-ki. Onongo dano mo madit i gamente nyiye ne pe tye ka kwelle yamo maber, an bene omyero bene kiter i kot, omyero bene kitweyo.

Apolla. War opwoyo man ngani kwene? Jackson Kacek. Eyo Jackson. Oh bol na moti ba. Apwoyo ladit. An amito niye ma myero iye. Mhm. Ipwony jo acwaa ki gulu citi. Mhm.

An amito neno mar pa Acholi i koma. Dong amito pwono ludito madongo ma gu confirming bino gi, Ladit Alphonse Owiny Dolo, actually obino en kikome to plan for the day kit omyero obed kede wa loko kede, Ladit Norbert Mao, MP Soko ducu Berta Aolo Can, Tony Awany, Father Charles Onen, Minister Akori, Mister Eli Ronet, apwoyo boma tutwal pi mino avenue ka ma yubo bibedo. Ground tye malac, pe gibitimo i nget pool, wabitimo ka ma kiyubo manyen, side me ot lum maber ni. So in iromo nongo ticket ki i boma hotel, itwero nongo ticket ki bot Mukungu Caro, ocakke tin. Ticket pe wabedo ka miyone con, ento wacako tin. Dong pi wan Lucaro luwota, wang lukin gang ma wumaro werna donyo bibedo alip apar par. Pi VIP, jo ma nongo gimito gibed rwom moni dok kenyo ni alip pyer aryo wiye abic. Ki dong table for four bibedo two hundred and fifty thousand, nongo bene aromo ngolo kede million acel. Man aye nino ma show ne pe show kit ajwi ni. Dong wubitime kicel keken nongo pe nwone, anivacari me kwero mwaka pyeraryo i wer ma mega. Gin ma amito ki botwu lutua en aye ni wupyet ata. Amito neno mwaka pyeraryo ma be kit tekki wer mo keken ogudo cwinyi in ibin. Dong abiwero ka nok wer pyeradek.

Bang ken watye ki Lucky David, watye ki Lil Roy, watye ki gitye Pamela Peace nongo tye ka kenyo, watye ki Okeng Bon Town, dano tye madwong tam nongo pigi weng nongo gitye ki luweko ducu ma gibi o kibimiyi kare me moto dano wer aryo aryo aryo adek adek ci o i cawane kikome. An dong atimo kedi dong cung lak odero. Awaci, Justin, wapwoyi tutwal nywako lek ki lawinyoni. Waro lek ki jo joka malo i ceng cabit dong watye kunu. Agiko ki phone omega ni onywalo an, olwoko koma ci wi lobo ongeya. Kombeddi ni dano mapol dong ngeyo an abedo anga. Ka onongo pe gingeyo my foundation kadi bed adongo i church ento i yo me wer